Pero dil wirdiena kieku ma kienx ħija li qegħdin hemmhekk ma nafx saqsieni kien hemm xi pjan tal biex nixxabbat mort nara x'inhi u daħħalt rasi ġa bejta ħmieġ ta taċ-ċief u daħħalt rasi u nsib dil wirdiena tiekol hemmhekk u mbagħad ovvja tlikklikklikk pero bis-saħħa daħħa paċenzja kbira bija, ta' meta dek paċenzja kbira ġifi eh, immorru posti u għeja ġef stennini jaw tlajn nemmu jien erġa xemx. Ġifi ikun bat daqsek mux iktar minni. Per eżempju, jien norqot kollum kif jiġi, jina titfali ġagar biex beg norqot. Da, iktar sensittiv. Imma bata miegħi, mill-għal darba, mhux l-għal darba li. Mhux Malta biss, ġifieri.
Ġalerit, u għajħan frankaw lokanda, le noqdu ġar. Eh, Korfor għadna ġar kazza ġemma sħiħa, ġifieri. U mu hekk.
Xejn, nħaslu ġoġo l-xmara biss. Ma kisa ħsiġ. Inkunu gżira sqallija eh, fil-likudi. Fil-likudi, għajn. U l-dar, noqdu ġidik l-ar. U dil-ar kienet zra, imma mużżar. xewk. Ġifieri kif tintafu fuq u da. Ah, mhux hekk, eh, Jidħol kollu ġa l-ossa. dark u tqum u tqum Pallu tħallu ta' hekk. kun fej il-blat, hekk.
Gravel. eh, Gravel imma appuntat.
eh. Jien arqad isni banju Marja u da l-għada vampir bajnek. Eh, eh, Imma bis-saħħa tiegħu dorna l-islands kollha jiena u Professor Dejdun u ħarġ wieħed mill-aqwa studji fuq il- ir-ramel tal-Mediterran plus li skoprejna ħafna ġenetika differenti ta' ħanfus il-falleja, ħanfus differenti. Anki dawn kif ma jkunux imsemmin daqshekk fil-medja, per eżempju. Il-differenza kienet imsemmin. Tal-werdien eh? għamlu ħid.
Tal-werdien ejwa, eh, eh, ma per eżempju di tar-ramel ma nafx bies. Mela, jiddependi l-epoka li ħarġet. Mela jiena l-lum għandi 38. Inna nipublikaw ċuċati, ċuċati, bdejna, bdejna, bdejna, jilla għal studju mortin fittex l-ewel studju publikat kelli 14 sena. Tal-laqmijiet.
Le, dak ħafna wara, ta' sal-laqmet ta' San Ġorġ. Eh. Imma l fil-bidunet, meta konna nippubblikaw xi ħaġa kienet tkun paper, ma kienx hemm il-medja li hemm illum. L-għonet ma kontx magħruf daqs illum. Illum il-ġurnata kif jiena, skużi, nagħmel ħossu mbaxxi. L-ewwel joħroġa

Mijiet ta' studji, meta konna tfal, dawk l-istudji kienu joħorġu ġa paper, ġew ġa xi magazine u l-istorja tieqaf hemm. Illum il-ġurnata, meta aħna nippubblikaw xi ħaġa, pereżempju scientific paper kieku tal-wirdien fejn ħarġet propja, dik min ħajraħħa? Erba' professur ta' barra minn Malta, kieku ħadd ma jaf bija. Però llum il-ġurnata kulħadd isegwi, kulħadd sensazzjoni li. Sensazzjoni kbira.
L-Alla x'għamel Arnold? Bum, u toħroġ. Umbat, umbat tiġi, umbat tiġi in common layman terms li tagħmel suċċess. U kważi dik tagħmel iktar ġid, għax jiena at the end of the day, ippubblikajt xi ħaġa ġdida xjenza. Importanti li toħroġ f'scientific paper. Però kemm importanti iktar li l-mara tad-dar taf li isma' Malta għandna wirdiena ta' Malta qed tagħmel il-ġid, għandna bżonn nikkonservawha li x'Arnold semma wirdiena ħuħ iktar sensazzjoni għax hawn min jgħidlek jew ma jaħmlux il-ħuħ. Min jifhem jgħidlek kemm iħobbu l-ħuħ. Fil-verità, fil-verità jienu dak kemm għandna f'din dinja 50-60 sena oħra jekk nkunu sewwa, jekk mhux ġeġi wieġe. Però Jeffries fungus rock cockroach ħatibqa' imsemmija sakemm jibqa' jeżisti l-bniedem, xi ħaġa eterna. Qed tifhem, u dik naħseb l-isbaħ premju li tista' tieħ bniedem ta' ġieħ kemm ħa paċenzja bija. X'kien fiha hekk distintiv din il-wirdi? Oh, mela issa ġej il-ħamallaġni. Jien semmejt oriġinarjament biex nibxu naqra. Di hija wirdiena li apparti li għandha eh, features interessanti, però l-organu sessuali tagħha ikkomparat ma' ġisimha Enormi. Għal, fi feta, scientific name ifisser zombu kbir. Ġibi, għettejt, zombu kbir ta' Jeffrey. Bil-Latin, bil-Latin, Oh, ovvja, bej biex nibxu naqra, bej biex inti ħġieħ tal-paċenza ta' ħabija. U għad kombo ta' dawn l-affarijiet, ma mela bil-Latin taf xi tfisser. Bl-Ingliż eh, Jeffrey's Fungus Rock Cockroach, għax irridu nagħtu li hija msemmija għal ġieħ il-botanist Jeffrey u hija endemika għal ġebla tal-ġeneral. Ostja.
Tifhem? Dik hija s-sabiħ tal da, inkun qed nibxu xulxin fl-istess ħin. Imma fl-istess ħin eh, eh, hija description ċara għax inti l-isem Latin huwa description tal-ispeċi. Da ma jagħmillek xejk, ma xi ċajta ġifri.
Imma jien iktar imqajf bejn bejn. Imqajf.
Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsamha magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq dawn il-links li ħantukom.